Dawtmi nulepa u le nau hna, Hakha Net nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tutan Hakha Net nih thawng kan chim dingmi hna cu Hakha ah sangthar samhmi siseh, inn hlang le inn ngei lo a si khawh chung in kan in tuaktan piak ko hna tiah Pu Zo Bawi nih a chim. Furcung lam sulei a tlamtlin i a ṭhat khawh nakhnga pengkip ah sehchiah an timh. Ramkomh cozah nih lakhruak hman dingin 1 billion a kan pek, asinain cheukhat nih zeiti paoh hman dingah an ruah sual tiah Minister Pu Parlon Min Thang nih a chim. Hakha ah COVID-19 case number one cheknak an tuahmi ah negative a si. COVID-19 raldoh lioah kan Hluttaw palai pawl hi an dai tuk deuh tiah Dr. Salain Tluang Zathang nih a chim. HRC nih HCR sinah hmurhu zasari an hlut. Social Affair Minister hruainak in Chinram National Volunteer Steering Unit Group ah min pek kho a si rih. Thonghni kum kul mei na hleinga hnu in khualtlawng mawtaw an suak ṭhan cang lai. Hakha COVID-19 Response Committee nih Hakha sii-inn tangka sing sawmthum le pathum man thilri bawmhnak an pek. Tualsung thawng ka rak chim lai. Hakha ah sangthar sammi siseh, inn hlang le inn ngei lo a si kho chung in kan tuaktan piak ko hna tiah Pu Zo Bawi nih a chim. Hakha ahhin innhlang le inn ngei loin a vakmi tampi kan um. A ruang cu a liam ciami cozah chan ah ningcang tein vawlei kong hi tuak a rak si lo caah phungbuar inn ngei lo le innhlang kan tamnak a si. A si khawh chungin kan tawlrel cuahmah ko tiah Chin ramkulh Hluttaw Speaker Pu Zo Bawi nih Mei Nali ah a rak chim. Hakha hi a ngaingai cu minung a sinin um khawhnak a si. Pathian nih a kan pekmi hmun, ti le mei tiangin felfai tein tawlrel a si ahcun a sing bakin kan um kho lai. Atu Sangthar samhmi ekah zaruk le sawmruk zong President zung in ca a phan cang. Meng hra chung lam kan chunhmi zong lung kan phah dih lai. Lungphahnak dingah hin 5 billion a dih ding a si. Cozah budget kan hna ahcun a nuar tuk lai. Cucaah atu hi a ba thla in Hakha dawmi company pawl nih an ṭuan. Khualipi he aa tlakmi lam bak in atu The Hakha Post cu thonghnih lei nih January lei li Hakha khua ah hrambunh in dirhmi a si.

Amah belte, cozah budget hngah awk a ṭhat lo caah hmun ṭha deuh first class le second class pawl nih thawhlawm an thawh ve a hau lai. Cun zapi zaron nih a tlawm bik singhra tal cu an thawh ve a hau lai. A ruang cu tuan deuh ah tangka singa lawng thawhter an si i lunghmanh aa pha kho lo. Atu cu lam, mei le ti tiangin tuaktan chih a si tikah tam deuh in thawh a hau lai. Cun tutan ekah zaruk le sawmruk ah hmun a ting lomi zong nih thinphan ding a si lo. Khuahelnak lam ah khin hmun a za in a um rih. Hakha ah inn ngei lo le innhlang kan zawr hrimhrim lai tiah Pu Zo Bawi nih The Hakha Post ah a chim. Hakha khuachung lawng si loin hmun dang in Hakha khua ah a pem duhmi paohpaoh cu cozah nih ningcang tein a tawlrel lai i hmun kan in pek hna lai. Amah belte hmun sok i a zuar ṭhanmi te bantuk cu kan in suh ṭhan hna lai. Hmun kong ah lungrethei in um hrimhrim hlah u tiah Pu Zo Bawi nih The Hakha Post ah a chim. Furchung lamsul lei a tlamtlin i a ṭhat khawh nakhnga pengkip ah sehchia an timh. Furcung i Chinram lamsul cheukhat vawlei a cim, lam a rawk ti a um pah len caah khualtlawng hna an tlamtlin khawh nakhnga tiin pengkip ah lamremtu CGCB chiahpiak ding in timhlamhnak an nei tiah Chin ramkulh cozah chimphuannak nawlngeitu Minister Pu Su Htet Sin in kan theih. Chin ramkulh chung hi kum fatin fur a tlak caan paoh ah lamsul a rawk zungzal. Lamsul lei a rawh caan a tam caah khualtlawngmi mizapi an tlamtling lo ngaingai. Cucaah khualtlawng pawl an tlamtlin, an lamtluan khawh nakhnga pengkip ah lamremhnak seh chiahpiak ding in hi kong he aa pehtlaimi zung lei nih timhlamhnak an ngei cuahmah. Palerua le Matupi lei zongah tirlawmnak ngei a si tiah The Hakha Post ah a chim. Thonghni le kum kul, thonghni le kum kul le kum khat Chin ramkulh chung tangka kum caah Hluttaw nih May ni li ah billion za le sawmli le pathum hman ding in biafehnak an tuah i tamdeuh cu lamsul lei caah hman a si lai tiah Matupi Hluttaw palai Salai Aung Lian nih a chim. Ramkomh cozah nih lakhruak hman dingin 1 billion a kan pek, asinain a cheukhat nih a zeiti paoh hman dingah an ruah sual tiah Minister Pu Paulun Minthang nih a chim. Atulio COVID-19 he aa pehtlai in ramkomh cozah nih lakhruak hman ding in tangka 1 billion a kan pek ko nain cheukhat nih zeiti paoh hman ding ah an ruah sual. A ngaingai cu a puipang taktakmi ton lawng ah hman ding a si tiah Chin ramkulh cozah social affairs minister Pu Pau Luan Min Thang nih May ni hlei khat ah a chim. Hi bawmhnak hi rithiami a ngei, Kawl holh in cun Ayepaw timi a poipang taktakmi tonsual caan lawngah hman ding a si. Hman lo ahcun khirh ṭhan ṭhiamṭhiam ding tiin rithiami a um. Cucaah cheukhat nih a herhnak paoh ah hman colh dingin an ruah sual. Kanmah cozah zong bawmchantu le thawhlawm petu hna he rian kan ṭuanṭi ko. Phundang in chim ahcun hi tangka nuai thongkhat hi rikhiahmi a um caah zeiti paoh hman awk a ṭha lo tiah Minister Pu Paulo Minthang nih The Hakha Post ah a chim. Hi bawmhnak hi Chin ramkulh lawng si loin ramkulh le ramṭhan dihlak zong bawmh an si i zeiti paoh hman a si loin puipang taktak ton sual lawngah hman ding rikhiah in bawmhmi a si tiah kan theih. Enetra ka si.
Hakha COVID-19 case number 1 cheknak an tuahmi ah negative a si. Hakha COVID-19 zawtnak hmuhmi case number 1 cu zawtnak a ngeih ti le ngeih ti lo cheknak an tuah i a voikhatnak a phi chuah ah negative a si tiah kan theih. Hakha Sii-innah an zohkhanh liomi kum hleiriat nu kan fanu cu zawtnak a ngeih ti le ngeih ti lo a voikhatnak cheknak tuahmi a phi chuak ah negative a si. Cun zawtnak chekmi a dang minung hleili zong an dihlak tein negative an si dih ve tiah Hakha Sii-innpi nih meithla na hra, zan suimilam pakua le minit hleinga ah a Facebook cahmai ah a langhter. Hi zawtnak an ngeih ti le ngeih ti lo chekmi hi voihnih tiang chek an si hnu ah a phichuak negative a si ko ahcun an dam cang tinak a si. Hi kong he pehtlai in Hakha Sii-inn-uk Doctor Mang Biak Kung nih Hakha ah Covid-19 hmuhmi case number za le sung nga cu zawtnak chekmi a vuikhatnak a phichuak ah negative a si. Cun zawtnak an chekmi hna a dang minung hleili zong an dihlak tein negative an si tiah The Hakha Post ah a chim. Hakha COVID-19 zawtnak hmuhmi nu he ai naihniammi le ai pehtlaimi papoh Hakha ah siseh, Thantlang ah siseh facility quarantine chiah an si hnuah zawtnak an ngeih le ngeih lo zong an thi an lak hna i an kuat hna. Atu tiangah zawtnak a ngeimi cu hmuh an si lo. Asinain zawtnak an ngeih le ngei lo hi voihnih tiang check an si lai. Cun facility quarantine zong hi chuahter an si rih lai lo. Nukulan nakhat chung cu train an si rih ko lai tiah Chin Ramkulh Ngandamnak Zung lutlai Dr. Aung Nui San nih The Hakha Post ah a rak chim. Myanmar ram chungah COVID-19 zawtnak a ngeimi minung za le sawmriat hmuh an si cang i minung sawmsarih le pahnih an dam than. Cun Chin ramkulh chungah minung paruk hmuh an si nain minung pakhat cu sii-inn in an chuahter cang tiah kan theih. COVID-19 raldo lioah kan hlutdaw palai pawl hi an dai tuk deuh tiah Dr. Salai Tluang Za Thang nih a chim. Hi tluk in vawleipi a hnintu Covid-19 raldoh lio ah hin mizapi aiawhtu ding ah a thimmi kan hluttaw palai pawl an cawlcang lo tuk deuh tiah Hakha GTI Principal, Hakha Covid-19 Response Committee, Fundraising Committee Chairman Doctor Salai Tlawng Za Thang nih meithla na kua ah a chim. Hluttaw palai kan ti tik ah kan minister pawl zong an i tel. Rian an ṭuan lo tinak cu a si lo, asinain an cawlcangh ning an derthawm deuh tiin ka hmuh. Chim ko ahcun vanchiat lakah vanṭhat tiin caanṭha an i lak ding hmanh a si. The Hakha Post cu thonghnih lei nih January leili Hakha khua ah hrambunh in dirhmi a si. Catlap in nifatin thongkhat le zangat leng kan chuah pinah website, YouTube le Facebook page in nifatin thong a thanhtu tualchung media kan si. The Hakha Post ah rak kan leng ve. YouTube ah Hakha Post tiin kawl law

Atu bantuk caan i a dai tukmi cu thawhni kum kul thimnak ah mizapi nih thimfung kan pe duh ti bal hna lai lo. A ngaingai cu kum ngua chung ca lawng in mizapi caah rianṭuan kan i timh ding a si lo. Mizapi zawnruahnak he caan saupi ṭuan i timh ding a si. Cucaah an cawlcang deuh awk a si. A har ahcun an thlakhat thlahlawh hna hi bawmhnak pe hna selaw zeitluk in dah mizapi kan i lawmh lai. Rumnak nakin minthannak zong hi an i timh deuh awk a si tiah Dr. Salai Tluang Za Thang nih The Hakha Post ah a chim. Hi kongah Dr. Salai Tluang Za Thang nih a chim rihmi cu COVID-19 ruangah vawleipi hmanh a thinphang i sahrolnak siseh nunnak tiang a that khomi pulrai a si tikah a si khawh chung in an cawlcang deuh awk a si. A ngaingai cu hi zawtnak hi bawi zong mirum zong sifak zong zei bantuk minung paoh a zaw khomi kan si dih tikah mizapi aiawhtu nih cun atu nakin thazaang an chuah deuh awk a si tiah a chimchap. Mizapi aiawhtu dingah kan thim hna bantukin kan harnak le atu bantukin thinphang thlalau in kan umnak ah ṭuanvo tampi an ngei i biatak an chuah deuh awk a si ti zong a chim fawn. HRC nih HCRC sinah hmurhuh zasarih an hlut. HRC nih hmurhuh zasarih cu Hakha COVID-19 Response Committee sin meithla le hlei khat ah bawmhnak an pek hna tiah kan theih. HRC upa pakhat nih hi hmurhuh hi tangka in tinghnih le thonghram an a si. Hakha khuachung ah COVID-19 fimchimhnak an tuah lio ah hmurhuh pakhat ah zanga in an zawrh hna kan hmuh tikah kan siaram lo i atu bantuk in bawmhnak kan pek hi a si tiah The Hakha Post ah a chim. Atu bantukin Hakha khuachung COVID-19 fimchimnak ah muru pakhat ah zanga in zawrh timi hi kanmah nawl a si lo. A cunglei ṭuanvo ngeitu nih zuar u an kan ti caah kan zuarmi a si tiah Hakha penguk nih a chim bal. Ni Hlun Sung ka si. Social Affairs Minister fawinak in Chinram National Volunteer Steering Unit Group ah min pek khawh a si rih. Myanmar ram ruahnak petu Dong San Suu Kyi hruainak in ramkulh le ramṭhen cio Social Affairs Minister sinah ṭuanvo ngeitu pek in dirhmi National Volunteer Steering Unit Group ah zaanghlei a cawi khomi nih min cazin pek khawh a si rih tiah meithla hnahlei khat ah kan theih. Minister Pu Parlin Minthang nih hihi COVID-19 dohnak phu a si. Zaanghlei a cawi khomi nih mah le peng uk sin cio ah min cazin pek khawh a si rih. A pemi an tam ngai cang. Zaanghlei cawi an a si tikah a zuam bakmi, caan a pe kho bakmi an si a hau. Atu COVID-19 a dih hnu zongah Rawlopi in puicim le pawngkam rawhral hernak ton ti bantuk a um sual zongah hi phu nih hin ṭuanvo a lak te lai caah biatak a chuah kho bakmi an si i rian ah an fel ahcun upat peknak roca te zong kan tuah piak te hna lai tiah The Hakha Post ah a chim. Hi phu ah Social Affairs Minister thawk in peng uk ngandamnak pawngkam rawhral zohkhenhnak zung le peng lutlai doh pawl hruainak in an tawlrel te lai. Thawngnih kum kul meithla na hlei nga hnu in khualtlawng motor an chuak ṭhan cang lai. Ramkomh cozah nih nawl a chuahmi meithla na hlei nga hnu in khualtlawng motor chuahter an si cang lai tiah Chin ramkulh cozah chimphuannak nawl ngeitu CP Minister Pu Sut Htet Sin in kan theih. Minister Pu Su Ṭhen nih khualtlawng motor pawl hi ramkomh cozah nih nawl a chuah ṭhan tikah an kal te lai. Meithla na hlei nga tiang hi ramkomh cozah nih khualtlawng motor an dinhter i meithla na hlei nga hnu ah an chuah lainak ding a ni caan aa fiang lai. Kanmah nawl in cu ni kha cu ni ah chuah u tiah kan ti kho lo. Ramkomh cozah nih nawl a chuah ṭhan tik paoh ah chuahter an si lai tiah The Hakha Post ah a chim. Hakha Yangkung a kalmi Hakha Man Express ngeitu Pu Tluang Uk nih Laitlang lei hi an phit lo. Makuai le Mandalay lei tu hi an phihmi a si. Kannih hi kan kal ahcun Makuai le Mandalay lam kan zulh ve caah kan kal ve lonak a si. Cun Hakha kawpphorhnak zunglei zong nih kannih hi cu an kan phit lo, kan i runven khawhnak hnga caah tiin April na sarih in kan i din. Meithla na hlei ruk in Hakha Yangkung, Yangkung-Hakha kal hram kan i thawk ṭhan cang lai tiah The Hakha Post ah a chim. Hakha COVID-19 Response Committee nih Hakha Sayin ah tangka sing sawm thum le pathum men thilri bawmhnak an pek. Hakha COVID-19 Response Committee nih Hakha Sayin ah tangka sing sawm thum le pathum men video le ricoscope bawmhnak an pek hna tiah meithla na hlei khat ah kan theih. Hi kong he pehtlai in Hakha COVID-19 Response Committee Secretary Dr. Biak Cung Lian, Cungpi nih Hakha Sain ah Covid-19 runvennak caah tiin bamnak kan pekmi hna hi a vikhatnak ah Sain nih a herh deuhmi ti chiahnak pawl le Doctor Sasa nih a kan kuatmi kan hlut hna. A vuihnihnak ah a zualhma deuhmi mawzaw thlawpnak seh phunkhat a simi tangka sing sawmthum le pathum man video larycoscope cu thonghni kum kul meithla na riat ah committee chungtel upa cheukhat nih Sain ah kal in bamnak kan pek hna tiah The Hakha Post ah a chim. Hakha COVID-19 response committee nih Hakha sii-inn lawngah si loin facility quarantine an chiahmi hna zong an herhmi ah bawmhnak an pek hna tiah kan theih. Tutan cu Salai Van Biak Thang nih COVID-19 le hmailei buainak timi hmuhning tawi a ṭialmi ka rak chim lai. Atu lio kan tonmi pulrai ruangah thil tampi aa thleng cuahmah. Zawtnak a karh deuh caah kham le khar, khumh le erh, rangh le benh zong a hung zual deuh. Atu kan sining hi a sau deuh a rauh deuh ahcun thil dangdang a chuak kho len rih. A tlangpi in ka vun zoh hna lai. Fiar le chuh. Macheu cu nihlawh hngatchan in rian a ṭuanmi kan si. COVID-19 ruangah rian ṭuan kho loin caan sau deuh kan um ahcun zeidah kan ei kun hnga? Chungkhar a ngei i Khrihfabu nih bawmhmi kan si ahcun kan i ning deuh lai. Asinain a caan sau sehlaw kan hmun lai maw? Chungkhat le rualchan a ngei lomi Khirhfabu chungtel zong a si lomi kan si ah tah zeidah kan tuah khawh? Lungdong in lam kan kawl ahcun pakhat cu dawrbo i thil fiar le thil chuh ti bantuk a cang kho. Inn ah i benh, i erh ruangah sualnak cu a tla deuh tiah ram dangdang kong an ṭial.

Innchungtang buainak le mah le mah thah. Innchung ah a irh cio a si tikah a chungkhar buaibainak an tong ngai hna. A bik in ram dangdang kong an ṭialmi hmuh khawh a si. Nuleva karlak ah i sikvelhnak, i cenennak, pa nih nu nek dohnak ti bantuk kha a tam khun. Mah lawng ummi cheukhat zong nih harnak phunphun an ton. A cheu cu rian in honnak le thlahlawh pek lo ti bantuk hna an tong. Lungdong in anmah le anmah aa thatmi kong zong an ṭialmi an um len cang. Khum le khar an kan si tikah kan khuaruah ning aa dang i huamsam tein lungdernak lei ah panh thliahmah khawh a fawi. Chawleh, chawhlawl le lelo an ban ti lo. Tangka kutkornak a tluang ti lo. Khuartlawng in tangka a kawlmi nih an kawl kho ti lo. Dawrhngak le thil zual zong nih catlukpi in an manh ti lo. An sin rianṭuanmi zong an dinhter hna. Umkal khenkham a si tikah lei le lo kan tuahmi zong dingcang tein an kal lo kho men. Safakmi kan si a fak chin lai i a hermi kan hell a zual deuh lai. Cu vialte vun rat sat tikah zeidah a cang kun hnga? Ngakchia fimchimnak sianginn zong hon a si lo kho men. Inn ah an i er cawk lai maw? Midang bantukin inn ah ledacerhnak zong kan cawkpiak kho hna lo. Mino deuh pawl tah inn ah an i erh cawk lai maw? Lengchuah sawsawh hon a si lo tikah zeidang zeidah an tuah kun hnga? Lamkawlnak a cunglei kan langhtermi pinah a phunphun a chuak kho. Kan ruah lomi pipi zong kan ton khawh. Etindah hmalaknak kan kawl kun hnga? A bik in rammi kan humhimnak dingah ṭuanvo a ngei bik cu uktu cozah an si ko. Atu zongah miharsa deuh caah tiin facang le chati le pe ti bantuk i peknak a um i a ṭha tuk hringhran. Khuatelei tiang ta kan pe kho hna lai maw? Khrihfabu nih tampi a tuah khawh men lai. Tahchunhnak ah, IBC i nih cun facang a cawk i mandeng tein Khrihfabu chungtel a pek hna. A ba zong in lak khawh a si tiah a chimh hna. Cucu mizapi himnak lam pakhat a si. Khrihfabu cio nih thazaang kan chuah khawh ṭheo lai dah. NGOs, INGOs le zatlang phu zong nih a phunphun in lam an kawl i tangka an kholh. Hi zong hi thazaang pakhat ngaingai a si. A bawmtu hna nih an bawmh peng khawh hna lo ahcun saupi a nguh kho ve lomi dirhmun ah a ummi an si. Ngakchia le mino tam deuh nih caanṭha la in maivan le computer hmang in an maivan cawnnak tampi kan tuah khawh caan a si. Cucu nulepa zong nih thazaang kan pek a herh. Mino hna nih Mirang ca cawnnak, computer lei cawnnak, YouTube le a dangdang cawnnak tuah khawh caan a si. Cucu lam pakhat a si ṭhiamṭhiam. Ngakchia hna caah nulepa nih kan hruai hna, kan tuahpi hna belte a hau. Kan si khawh tawk in innchung tangah thlanchuah cawlcanghnak kan tuah khawh caah cun cucu lam ṭha pakhat a si. Nikhat ah tlawm tete zong in tuah khawh a si. Cun pakhat le pakhat maivan le Phone hmang in bia i ruah, i chawnhbiak le thawngpang i thenh ti bantuk zong tuah khawh ahcun a ṭha. Capo biate hna i hrawmh, i kuat zong a ṭha ngaingaimi pakhat a si. Atu kan sining hi chimrel chung awk a ṭha lo ngaingai. Nain caan a sau deuh sual ahcun kanmah tein i runven, kan i ralrin, kan i zohkhenh ṭhiam kha a biapi bik lam pakhat a si.